Essalawmaleýkim gadyrdan ildeşler. Ýagdaýyňyz oňatmy? Dzień dobry panowýa. Gadyrdan ildeşler, bu günem täze bir gysgaça maglumatlar bilen garşyňyza çykaýyn diýdim. Polşadaky aýlyk dollar hasabyn alýaňyzmy, zloty hasabyn alýaňyzmy diýen soraglar bar. Dollar näçe gymmatmy diýen soraglar bar. Şolara gysgaça jogap berjek we başga-da gysgaça maglumatlary bermäne çalyşjak. E, Polşada aýlyklar sagatlaýyn hasaplanýar şu wagt, ýagny aglaba bölegi e, sagatlyk hasaplanýar we zlot alýar, dollar alaňzok. Ondan aşagyna aýlyk berilýär we daşary ýurtdan gelýän işgärleriň sany gaty kän bolansoň, şo günler-de birazjyk galyp bilýär, 4.70, 4.80-e çenli galyp bilýär. Ondan soň aýyň başyna we soňlaryna-da düşüp bilýär. Eger isleseňiz, gyssanmaç däl bolsa, garaşyp, birazajyk garaşyp, ugradyp bilersiňiz. Ýöne muň riskini siz özüňiz almaly. Men muňa jogap bermeýän. Üýtgäbem biler. Isleseňiz, bank hasabyndanam alyp bilýäňiz. Bank hasaplary diýemde bir zat aklyma geldi. Käbir adamlar 150 zlot isleýärmiş şu bank hasaby açdyrmak üçin. E, bank hasaby açdyrmak tölegli däldir. Şuny aklyňyzda saklaň. Bank hasaby açdyrmak üçin her haýsam bolsa bir töleg töläňok. Käbir ýerler peşel nomer isleýär, käbir ýerler öý adresi isleýär. Kaýt olmaň. Meselem, bank porsky hiç zat islänok, pasportyňy alýaň, barýaň, ýöne kartyň gelende bir adrese gelmesi üçin bir adres görkezmegiň gerek, ýazýaň. Şu adresi ýazaňdan soň, men özüm Warşawadan alamsoň iki günde adresime kart geldi. Derrew gelýär. Santander bankdan alan oglanlar bar, ýa-da eýleki banklardan alan oglanlar bar. Men özüm bank porsky ulanýan we Hiç hili şikaýatym ýok. Oňat hemme etjek işlerimi garşylap dur şu wagt. Dollaram hesabyma dollar alasym gelse dollar alýan. Türkiýä pul ugratjak wagtym CoronaPay programmasyny ulanýan. CoronaPay programmada ugratmak mugt we käwagt kursuň şanyna-da bolup bilýär. Oňa ilki bilen kaýt bolýan, ondan soň zlot hesabymdan çekip dollar Türkiýä bir kişiň adyna ugradylýar. Bu öň Western Union sistemini ulanyp gören bar bolsa, edil şonuň ýaly işleýär. Bärden zlot hesabyňdan çekdirýäň, hiç ýere gideňok. Konopbeýiň içine girip, aljak adam galynanyny girýäň, näçe ugratjagyňy girýäň we kart bilgileňi gireňden soň, seň kartyňdan onaý kod gelýär, onaýlandan soň, näçe dollar ugratjak bolsaň, zloty görkezip dur, onaýlap ugradyp bilýäň. Aňyrdan saňa gelen maildäki. Dekondy goýberýäňiz, şoňa seredip aňyrdan Türkiýeden çekip berýär. Käbir ýerlerde ýüz dollara bir dollar alýar eken. Almaýan ýerlerem bar. Siz ony sorap özüňiz görüp bilersiňiz. Aksaraýda elli sent diýýär, Bakyrköýde bir dollar diýýär, Şirnewlerde hiç hili pul almaýan ýerler bar. Ony siz özüňiz soraşdyryp görüp bilersiňiz. Puly şun ýaly ugratýas. Bramnirandog meselesini gaty kän soraýan adamlar bar. Çakylyk meselesini soraýanlaram bar. Men çakylyk ugradyp bilemok. Men bul işlerem edemok. Kim edýär diýse-de ýalan sözleýändir. Men hiç hili bul işlere giremok. Häzir Istanbuldan, Izmirden, Trabzondan, Gazentepden randewu almak gaty kyn. BFS Globala çünki talap gaty kän. Türkiýe watandaşlaryndan hem gelýänler kän. Şu wagt täze Türkiýäň Ýewropa Birligine, Ýewrosoýuza ugradan raporyna görä, öňki ýyllara görä üç esse ret orany artypdyr we ýigrimi milliondan gowrak ýewro çöpe giden ýaly ret edilenleriň sanyna görä hasaplaýarlar. Şonuň üçin ret olasylyklar öňkä görä ýüksek. ýagny galan diýip aýdyp geçýärler. BFC Global-daky randowlary gynansak-da şu wagt pul bilen satýar ekenler, oňam azam däl, alty ýüz dollar soraýar ekenler. Ýöne Ankaradan aljaklar üçin känbir problema ýok. Ankaradan häzir arkaýyn alyp otyrlar. Oň üçin Ankarada töweregindäki welaýatlarda bolmaly, kartadan bakyp bilersiňiz. Haýsy welaýatdaky oturýan adamlar nireden alyp biler diýip. Oňa kartadan bakyp bilýäňiz. Randewular şon ýaly, gynansak da häzir gaty kynlaşdyrdylar. Elinde çakylygy bolup dört-bäş aýdan bäri gelmän oturanlar emma ýa-da puluna gynanman dört ýüz, bäş ýüz dollar berip wagtynda gelip häzir işläp ýörenler emma her kimiň düşünjesi aýratyn bolýar. Biri pul berjek gelýär, dört-bäş aý garaşýar. Biri puluny berjek derrew men gideýin diýýär. Şo düşünje bilen puluny berip derrew Gaýdýan adamlar bar. Öz karary siz beriň. Men hiç hili muňa goşulyp bilemok. Randowlaryň ýagdaýy häzir kynrak. Sebäbem Turkiýadan gaýdýan adamlaryň gaty kän bolmasy. Ýene aýtmaly zatlarymyň biri, bir takipçimiziň maňa instagramdan ýazyşyna görä, Izmirdäki VFS Global ýanypdyr we garşysyndaky otele geçiripdirler. Ýöne içerisinde surata-da düşüp bolanok, sigorta-da alyp bolanok diýdi. Şonuň üçin daşarda surat Altmyş altmyş bäş TL diýdi. Altmyş bir ýewro ýerine togsan bir ýüz ýewro töwerim sigortaň bahasy bar diýdi. Munam goşmaça bildireýin diýdim. Ýani Izmire gitjekler taýýarlykly bolsun. Belki yzyna geçen bolmagym ahmal. Ýöne geçen hepde ýazypdylar. Bu hepde wideo çekämsoň bu hepde goşaýyn diýdim. Onam bilgileň arasyna.